Унынчы бүлек. Аксак Тимернең Туктамыш хан белән орыш башлап, хур булганы. Алмаз Миргаязов укый. Пир Галәддин кайтканда Идегәйнең җавабын Туктамышка әйткәндә, Туктамыштай олы хан урдасына яр салды.

Ат менгән дә калмады, тай менгән дә калмады, куңалтак киеп, күн итек, җайдак менгән сибайның, җәяүләп төшкән явырның исәбе-саны булмады. Чыңгыздан килгән кара ту, кара туны күтәреп, чирүен әйдәп атланып, кара туп сөйрәп, гөрс итеп, азамат ир-тук тамыш каладан чыгып туктады. Әмир Бырлас Шаһ Тимер Туктамышның хәлен күргәндә хәйләгә талып уй кылды. Уй кылганда бу диде, Идегәй торып китте инде. Иленнән кайта килгәнче мин дә аны көтмәем. Эшемне күреп калыйм. Туктамыштай Тукал хан Иделдән кубып килгәндә җаектан кубып барыйм. Кизәгемне биргәнче кизәнеп, сугып калыйм. Йорт казнасын алыйм. Идегәй кайтып килгәндә аны уртакчы итмәем, аның да Идел йортына мин баш булып алаем. Аны әйтеп Шаһтимер аламанын торгызды. Уң кул бие Ир Каплан аны уңнан торгызып, Сул кул бие кыйгырчык аны сулдан торгызып, алдына филләр тездереп, теше кайраулы ак филне төшәр юлга куйдырып, өстенә чакыр кордырып, эченә үзен кундырып, җаектан алып Иделгә як кырынын торгызып, ул да килеп туктады. Ике чирү кара яу ике яктан бер килеп, кылдай мәйдан тартылды. Беравык мәйдан тын булды. Шах Тимердән бер батыр, уң кул бие ир каплан, кигәне көмеш ак савыт, көн ярыктай балк итеп, тугыз батман, тугыз теш туң чукмарын кулга элеп, ат сикертеп уртага Мәйдан тотып туктады. Туктамыш хан ягыннан Карагай буе ат менеп, мең чүкечле тимер тун биген биккә тарттырып, күгән салып каптырып, сиксән сөям сөңгене селтәмәстән кулга алып, Мөйтәннән туган Кыпчак би чыга куйды, гөрс итеп. Каршыга килеп бер торды. Карагай буе сөңгесен ир капланга бер орды.

Мең чүкечле тимер тун чукмар төшеп шаңк итте. Тугыз батман, тугыз теш, тугыз җирдән батканда, ат саурысы селкенеп, җан сөяген тартканда селкенмәде Кыпчак би. Килеп җитеп, ир каплан җиз якасын бер тот

Ил капланны өереп, Туктамыш хан кашына саугатка алып китерде. Анда әйтте Кыпчак бей. Йортым Идел йорты икән. Үзем Кыпчак бие икән. Йортым яудан чаптырмам, Шаһ Тимергә баш ормам. Батыры булса ир каплан, бакыртып егып артыннан башы белән китердем. Фәрман синең, ханиям. Азамат ир туктамыш анда торып аны әйтте. Салкын казан, суык су, ир йөрәге басылсын. Суырып алып йөрәген суык суга баса бир. Үпкәсе калкып үсмәсен, өстенә таш сала бир. Ир капланны үтереп, карагай буе ат менеп, сиксән сөям сөңгене селтәмәстән кулга алып, мөйтәннән туган кыпчак бей янә чыкты, гөрс итеп. Иртәдән тоткан мәйданын кичкә шаен бирмәде. Унике сөңге сындырды, уналты балта каерды, ир капланнан күп өстен утыз тугыз пәлванны кайсын алып иңсәдән, кайсын алып якадан, бакыртып егып атыннан, башы белән күтәреп, Туктамыш хан каршына илтә бирде Саугатка. Теше кайраулы ак филдә төшмәенчә утырган шах тимердәй әмирнең башына дөнья тар булды. Күрә-күрә кур булды, ике күзе кан булды. Хәйран җиргә дан итеп, хан урдасы кордырып, Азамат ир Туктамыш ал каршында торганда,

Иманын әйтеп утырды. Утырганы шул төсле. Бер утырды, бер торды. Көн кызарып батканда, ай агарып чыкканда, Әмир Бырлас Шах Тимер кайтып кунды кунышка. Кунып, тәгам капмады. Уңына торып әйләнде, сулына торып әйләнде, башыннан уе китмәде. Бер дә йокы татмады. Таң агарып атканда, көн күгәреп чыкканда, шәһәре сарай астында, айдаланың башында сансыз татар кара яу. Хан урдасы корылып, кылдай мәйдан тартылып, Ун мең казан аш салып, ун мең төтен ут ягып, һай-һу тагын башланды. Унбиш чура арта алмас, унике атан тарта алмас, Чыңгыздан калган кара ту, аны уңнан бастырып, салкын казан, суык су, аны сулдан астырып, алтын башлы чаң кубыз, саз сырнаен чыңгытып, Күн дәвылбас төйдереп, дум-думбагын ордырып, заты Чыңгыз Туктамыш анда тәхет кордырып, калкая биреп утырды. Әмир Бырлас шах Тимер ак филенә менгәндә, кыргын явын торгызып, каршыдан торып килгәндә, күңеле үскән кыпчак би карагай буе ат менеп, тагын килеп мәйданга чыга куйды, гөрс итеп. Әмир Бырлас Шаһтимер, мәйданым тоткан кем калды, дип, уңына торып бер бакты, сулына торып бер бакты, йөзе сүнеп каралган, аламанын күргәндә, калтырап иман укыган муллаларын күргәндә эче янып ут булды. Тышы катып боз булды. Анда торып моны әйтте. Сәмәркандтай шәһәргә сырлап мәчет салдырдым. Бохарадай шәһәргә бурлап мәчет салдырдым. Җитмеш ханны үтердем, җитмеш йортны яндырдым. Җитмеш җитеп килгәндә, Яурдан яурым калмады, Яу башлар ирем калмады. Йөрәгенә сыймаган саф азамат батыр ирләрем Салкын казан эчендә, Йөрәге судан шешенде. Туктамыш чапса, кем калды? Ни шомлыкка тардым. Аны әйтеп шах тимер күмердәй кара киселде. Идегәй достаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.